Dumelang, ke a le lotšha ke re mošate go se moya ka Doctor Makgabo. Okay, ke tlo no ntho ke tlo bolela mo is just an announcement. Ke nyako no le botsa gore na ke bereka ka eng ka se sebaka. Okay, my plan ge ke thoma ngwago okay wa 2022 e bile gore this year ke tlo nako tše ga di fitlha yona November ke tla ba ke setse ke feditše buka ya ka ya di-horoscope horoscope ke um melaetša e le gore tla ba botša ka the future um kudu e tsamaišana le ka dikgwedi and ebile e tsamaišana le ka ngwaga so ra re ke horoscope ya 2023 horoscope e tsamaišana le di-star sign ra tse gore na le di-pices aquarius cancer jwale le jwalo so e mea ka bele gore by this time ke tla ba ke šetše ke publishitše dibuka tša ka and ke ikemišitše gore ke tlo dira ten books for each star sign go ra gore pisces ke tlo publisha buka tše ten fela for, for, for batho ba under star sign sa pisces aquarius tše ten jalo le jalo and then aim ya ka e le gore maybe next of next year kone e le gore nka kgona go publisha tše dintšhinyana tše e leng gore ke tlo di rekiša okay ke busy ka tsona gane jwale ke setse ke thomile mare ke bona ka re nako le tlo publisha o ka re tlo mpetha so ke tla le fa update ge nako e ntse ya motlhomo um eh, mafelo a kgwedi ne ke november ke tla le botsa gorena ke tla kae ka tsona maybe botlha ka bo di-fifteen tša december gorena ke tla ba ke setse kgone go publisha goba jwang ge ke paletse ko di-publisha motlhomo ka kala re ke bethile ke nako ntho e ke tlo go e dira ke gore ke tlo no tšwela pele ka go di rekiša but ke tlo di rekiša online go ra re tla ba an online book but ga ke na go tlo ge e le gore ga ke publishing nka se rekiše bo di-online tša tshwana le kore le di-ebooks jwalo le jwalo ntho e ke tlo e dirang gore ge motho a nyaka um buka ya star sign se se itseng le se kwena kwena um iris o nyaka horoscope ya 2023 ya iris and then o tlo nsendela molaetša ka whatsapp wa mpotša gore o nyaka buka ya o nyaka horoscope ya iris ya 2023 and then ke tlo no le botša gore na ke bokae ge ke fetše ka tsona ke tlo le botša price ke tlo no dira video mo le re tla ba ke le botša di-price gore ge motho ga e tla a nsenda message already a ba e le gore o tseba price and then ge e le gore o ntshela message obviously tla ba e le ntho e gore o tseba price gomme o tla ba e le gore wa reka gomme go seno patela o sena go reka and then ke tlo go romela yona but o tlo kgotsa gore ke e romela ka email ge e le gore a se kgone go e publish and then ke tlo e romela ka email then wena o tlo bula email ya gago o tlo e hwetša gona mowe wa itša wa e downloada wa e bja karatšeng tša di-files tša gago ya dula gabotse So um go ya ka mokgwa ke setse ke thomile ka gona horoscope ya 2023 for each and every star sign ke tla ba ke bolela ka mešomo gore na taba tša mešomo goba tsona dithuto di tla ba di sepela jwang and then ke go fa ditaba tše le di tlo ba di tlhaga each and every month and then ke tlo go fa taba tše le di tlo tlhaga for each and every week and then ke tlo go botša gape le ka eh, di-distractions mathata matshwenyego ditlaišego tšeo tlo kopanang le tšona gare ga ngwaga 2023 e mo kore go setse tsewa gore go tlo tlhaga ntho e so already o setse o tseba gore ntho e tlo tlhaga a kere so o kgona go ba prepared for yona ge e le gore ntho yone e tlaba e le mathata e le gore amane le ditšhelete obviously o tla make sure gore o thoma go save o bee tšhelete ya botse gore ge lebaka leo la o tlo nyaka tšhelete too much ge le fitlha se ka kgotsa e le gore o feleletša o yo tšhonisa o feleletša o ya wadima o feleletša o tsena kara dikoloto and then ge e le gore maybe distraction ya gona goba mathisa wa a tliša ke manaba then le gona ke tlone go lemoša gore tlhokomela manaba manaba a o tiela maatla wa tsa gore tshwanetse ke tšhireletše okay and then ke tlo go botsa gape le ka le ka um ditaba tša marato family relationship um friendship relationship jalo le jalo and then o tsebe gore na dilo tša di-relationship di ya go sepela jwang ge le gore wena le molekane wa gago le sa tlo ba le ntwanyana la kgagana jwalo le jwalo o tlo ba swetse o tseba ka yona kgagano ya gore e etla gomme go tlo tša wena le nna ke tla ba ke tlo advisa gore o ka e solver selo soba o ka e preventa ka o dira one two three nna ke tla ba ke laola ke moya ge ke tla ba ko botša dilo tso ka mokana ga tsona ge e le gore maybe no ba manaba a e leng gore mohlomongwe a kere mohlomongwe um molekano wa gago o sa tlo cheater or something or someone from outside o leka o thuba relationship ya gago then ke letselo gore o tlo di tsebang go tseba gore swanetse o protect relationship ya gago Ke tlo go botša gape ka taba tša ditšhelete gore na mabaka a ditšhelete a sepela jwang wa tseba gore okay beke ya gore gore ee ke tlo ba le mathata a tšhelete tšhelete ka sena mokgone oe beke ya gore gore ke tlo reserva tšhelete e itseng jwalo le jwalo ke tlo go botša ka mabaka a ditšhelete mo e le gore o tlo ba lelakhe tšhelete le gona ke tlo go botša and then ge e le motlho mongwe motho e le o rata go betšha jwalo le jwalo gomme wa keteka matlhatse tšatši la gago la matlhatse ga o le tsebe okay and then ke tlo go botša gape le ka eh, ditoro tša gago gore o tlo tlhokomela ditoro tša mohuta o moso le moso a kere di tla ba di mina one two three ke ditoro tšelo di tlo tliša ke mangelo a gago di tla ba di mina one two three and then eh, ke tlo go botša kudu le ka spiritual gift sa gago a kere spirituality whether na spiritual gift or not mara ke tlo bolela le ka spirituality and then ke eng dilo tse o swanetse gore o di dire go kopana le mangelo a gago ke eng dilo tse e le gore ba- mangelo a gago ba ka rata gore o di dire ka beke e itseng jwalo le jwalo and then ke tlo go botša gape le ka yes e sa le under spirituality jwalo le jwalo a kere and then eh, melaetša ka mokana yone ya go tswa go badimo ya go tswa go mangelo ao a semoya ke melaetša e le gore ke tlo e fitlhiša mo go wena and then ge re ka ba le lucky because a se ke tle ke thoma e ke ya di eh, di, di, di lucky numbers di lucky dates le tšona di ka ba gona gore tse gore okay lucky date yaka ke dikete le dikete nka leka gore ke betšhe leotho yaka goba ke betšhe dipere tšaka um go e le gore ga o swana motho wa go betšha mara gore gore wa rekiša o rera ka yona lucky day ya gago then go tla ba le you know business e tla sepela gabotse goba le o sa rekiše o ka receive tšhelete ka yona lucky day ya gago and then ge o ka kgonagala nka tla ka tlo dira le di-lucky numbers tše e le gore ge le o rata go betšha dilotho o ka fela o di try le tsona gafetša gafetša okay ke yona bukele gore ke busy ka yona ga gane jalo and then ge ke feditše ka yona ke tla le botša ge nka kgona go publisha ke tla le botša but if ke tlo e publisha ke tlo no publisha only ten for each and every star sign re na le star sign tše 12 and then go dira yona book e khadi horoscope ga e re gore ke tlo stopa go le direla di-video fela ke le direla di-video um be ke ka beke ge ke kgonne goba tše tše nngwe even you know tšatši ka tšatši tša ditaba tša tšatši le ne gore na le tlo sepela ka sebopego mang ga e re gore ke tlo stopa ke tlo no tšwela pele ka mokgwa ne ke tšwelang pele ka gona a kere and then o opela gore ye ke dirang mo mo mo gagane jalo a kere ya di weekly prediction is just a general reading but then horoscope e bolela le wena straight horoscope e bolela le wena straight everything e leng ka gare ga horoscope e dirang e e resonata le wena e bolela ka wena ka gore e tla ba le star sign sa gago but e ke dirang ya weekly prediction ke general reading so general reading nako nngwe e ka bolela le wena nako nngwe letšo nngwe le ka se bolele le wena mara se se nkgatlhang ka di-general reading tša ka gore ka metlha ga ke no bolela gore go tlo tlhaga letšo di so a kere moya wa mpotsa gore na um o direng wa attracta dilo tšoe moya o re fa mayele moya wa re botsa gore re dire eng gore re tswe ka ra mathata mathata wa se ka kopana le rena jwale le jwalo so ke ntho engwe e le gore yang kgatlha e ke bonang ke e thabela ge ke dira di-daily prediction goba di-weekly prediction and then ga gane jwale dibuka tše ga ke di ngwala so ke sa di ngwala ka english gomme go ra gore go batho ba e le gore ba tlo nyaka ba tlo di nyaka sepedi and then nka di nka di ngwala gape le ka sona sepedi then motho ena ga a nyaka buka a nyaka go order o tlo no bolela gabotsana fela gore na yena o nyaka ya go ngwala ka leleme le lefeng english goba sepedi na and then ge re ka ba le mahlatse gape um ke planner go joina patron ke tla le botša ka yena ge ke e joinile and then ka le botša gore na ge le subscribe le patron le tlo subscribe subscribe ka tsela mang ke tlo le botša yena step by step and then mo go patron ke tlo dira di-daily prediction every week from starting from next year ka january so patron mmereko wa yona ke gore go na le a certain amount goba nka no re um

um channel ya rena gore e kgone go gola le nna ke be le maatla a go bolela le lena re kgone go ba le di-daily prediction every day ke a le leboga and ebile mohlomong le re ka se e ka sebe di yona di-daily prediction fela mo go patron um go ka ba more things and then eh, ke tlo no laola ke ge badimo tla bantse ba e ba nkaeda ba re okay dira so jalo okay dira so jalo then ke tlo no le updata ka metlha ge ke dira selo everything ke e dirang ke tlo no le updata ke a le leboga and then ke tlo le fa um update mafelo a kgwedi ya november ka lebo tsa rona re tla kae ka dibuka tsa rena re kgona go di-publisher or not ge re ka se kgone di-publisher it's fine and then ge e le gore di-publishitše go nyaka and then go patetse o tlo romela o tlo re fa address ya gago ra go romela yona ka ka ka nthwela ka ka postnet goba mohlomongwe ka any other courier le rona tla ba i-prefer but then ge re paletše ko publisher then re tlo no šomiša email go romela yona buka ya rena ka re ka whatsapp e tlo be e kgolo kudu for whatsapp e ka se kgona go sepela ka whatsapp ke a le leboga